u hlangana Doctor SE Ngoveni lava ku tiselaka hungu lerinene namuntlha kambe hi nga si ya nghena ehungwini ra namuntlha ni pfumeleleni ni tisa ku khensa eka maningi wa ntamu ni le ka xipano lexi hi tiseleke mahungu ya namuntlha um leswi ni nga lava ku ya a ritlweni ra xikwembu ni nga si na hlaya a ni ta ku a hi khongeli tatana xikwembu hi vito ra matimba ra yesu hi tisa ku khensa hi khensa vutomi hi khensa ku pfuxiwa hi khensa ku va ha hanya ni leswaku na lava hi vulavulaka na vona va ha kota ku hi twa Hi khongela leswaku Rito ra namuntlha a ri tisi vutomi, a ri tisi ku vonakala, a ri hlanganisi laha ku nga vaviseka, hi Vito ra Yesu, amen. Muyingiseri wa mina, hi ta hlaya eka buku ya Luka, ku avanyisa ka khume ntlhanu. Hi languta tindzimana tinharhu ntsena, yi nga ya khume n'we ku ya fika eka ya khume nharhu. A engeta a ku, Munhu un'wana a a ri ni vana va vavanuna vambirhi. Lowa ndisanyana a ku eka yena, Tatana, ndi avele xuma lexi nga ta va xa mina. Kutani tata wa vona a va avanyisela xuma xa yena. 13 Ku te loko ku hundzile masiku nyana ma nga ri mangani, n'wana wa yena lowandzisa nyana loko a hlengeletile swilo hinkwaswo a rhurhela tikweni leri nge Kule, a ya hangalasa xuma xa yena hi vusopfa. Ni pfumeleli ni hlaya ni gimeta kwalani muyingiseri wa mina. Namuntlha ni lava ku hi vulavula hi mhaka ya ku tiva ndzhaka ya wena kumbe ku tiva timfanelo ta wena. Ku na n'wana wa ndisanyana eka lonkulu ka mutswari loyi, hikuva Yesu u ri, Tatana loyi o va na vana vambirhi ntsena, kutani lowa ndisanyana i ta ka tata wa yena. Leswi swi hi dyondzisa leswaku tanihi vatatana hi fanele hi fikeleleka hi vana va hina. Ku na vanhu van'wani a va swi koti ku fikeleleka la a nga kona tanihi tatana loko vana va n'wi vona va fanele va vona nghala leyi nga leva va fanele va vona yingwe leyi nga kariha kumbe xinkankanka lexi nga ku tleriwa n'wana wa xona leswi swi a nga swi koti ku aka vuxaka na mutswari swi hi kombisa kahle leswaku n'wana loyi loyi ko tala a vuriwaka n'wana wa vusopfa loyi ni nga ta tshama ngopfu ka yena namuntlha i i hi kombisa leswaku a dyondzisiwile a ri na vutivi byo karhi tata wa yena a ri na nkarhi na yena a n'wi byela hinkwaswo leswi nga kona la kaya Namuntlha swi khomisa tingana loko no vulavula hi ndlela kuma leswaku tatana i fa a ri na rifuwo i fa a ri na xuma mara vana va yena a va xi tivi nsati wa yena a nga xi tivi a ku na la swi tiva ku loko a fa swi herile swi nga antswa swo tiva hi magama kwahala handle mara lava a va fane va va vona va dya ndzhaka va humisa sweswi va ya peta se n'wana loyi wa vusopfa loyi U hi kombisa kahle leswaku lexi hi fanele ku xi tiva i ku hi fanele hi tiva timfanelo ta hina. Se i ya ka tata wa yena a ku, Tatana, ndzi avanyisele leswi nga swa mina. Vona, i va vitana havambirhi, loyi mukulu wa kona loyi, A nga zangi hi n'wi twa a humelela a vula xa n'wanchumu. Onge na loko tata wa yena a n'wi byela ku, Namuntlha ni na timhaka na n'wina vananga, ingaku lerikulu a ri nga ha yi. E, a ro swi teka ku i swa vakhalabya. Hikokwalaho a ku nga ha na lexi a kota ku xi tiva. Leswi swi nga swona namuntlha. Loko wa ha ri na nkateko tanihi n'wana, tiva mfanelo ya. va wena tiva mfanelo ya wena eka tatana u tiva mfanelo ya wena eka manana hikuva loko swi nga ri tani i ta huma i ya pheta na ku tshembisa jaha leri ra vusopfa leri vanhu va nge i ra vusopfa mina ni nge i wa ndisanyana u hi kombisa ku um eh, leswi a swi nga swa yena a swi lava ku a swi kuma swi huma eka tata wa yena Hi marito yan'wana, loko se a byele tata wa yena a ku, He n'wana, ndi wena wo lava ku ni hatla ni fa na? Hi ku ndzhaka yi kumiwa hi loko munhu se a lovile. Mara i va vitana ha vambirhi, a va avanyisela rifuwo ra yena. Tihundzuluxo ta van'wana a ti ri rifuwo ra yena ri ri a va avanyisela vutomi bya yena. leswi vulaka leswaku eku hanyeni ka wena u fane u cheleta u fane u hoxa swa n'wanchumu endzeni ka vanhu laho eka swivuriso ku avanyisa ka makumembirhimbirhi ndzimana ya tsevu yi nge dyondzisa n'wana wa wena loko a ha ri ntsongo ndlela leyi a fane a hanya hi yona i ta ku loko a kurile a nga yi tshiki A hi voneni vutlhari na vutivi bya n'wana loyi lontsongo. Loko se a nyikiwile yi ri endzhaku ka masikunyana, mfana u vhe a hlengeleta rifuwo ra yena, a teka xuma xa yena hinkwaxo a pakatsa makatleni. A ni swi tivi ku i fambe hi movha, i fambe hi flamachini. Lexi ni xi tivaka i ku i ye etikweni ra le kule. Kule swi vula yini? Swi vula kule na tata wa wena. Kule swi vula yini? Swi vula ku va kule na Xikwembu. Ku na vanhu van'wana lava hanyaka onge va le kusuhana na Xikwembu mara va le kule ngopfu loko u va languta. Hikokwalaho loko munhu a ri kule na Xikwembu na swiendlo swa yena swa vonaka leswaku heyi swi na se mupfana u hi kombisa leswaku swi hi dyondzisa hi mupfana loyi hi dyondza leswaku hambiloko wo va na vutivi mara loko u nga ri na vutlhari wa ha fana na munhu loyi a nga tiviki nchumu hikuva a ri na vutivi a tiva timfanelo mara a ri hava vutlhari byo tiva ku hlayisa um loko no tirhisa rito ro lomba byo tiva ku maneja leswi a nga nyikiwa swona ku na vanhu vo tala loko a fana a fasi ya rifuwo a ndzhaku ka lembe swi dzudzekile hinkwaswo hi mhaka ya yini i siye maden'wen'we i siye vanhu vo ka va nga swi koti ku maneja va swilo leswi va tatana a nga tirha na manana va tirha va juluka nyuku va sungula hanga loko hi ya swi kumile o hangalasa Ku na vana vo tala lava vutomi byi nga hangalaka. Nkarhi wun'wana loko no vana swi ngo ondla ingaku hungu ra mina ri lo kongoma vanhu. E-e, na mina sweswi ni nga tano, mi ni vona ku ni ri na timpfini to tano, ni n'wana ka ka mana wa mina, ni n'wana loko hinkwavo swi swi tele ngopfu leswaku vanhu va nga swi koti ku maneja. you know munhu wa swi lava ku a tlakusiwa ha mintirhweni a swi lava ku a va nkulukumba mara i hava leswi hi nge i vulawuri i hava management loko i nga ri na management leswi herile vukati byi dlayiwa hi ku pfumala ku manager swilo swin'wana na swin'wana swi lava ku manajiwa se mfana loyi a na vutlhari i hava leswi ve nge i ku tikhoma a discipline and u u tirhisa rifuwo hi ndlela ya vusopfa a ri hangalasa iza mukulu wa kona loko a vuyile vutomi byi n'wi bile a ku i hangalase xiyimo xa wena na tinghova va we bava mara loko se a vuye kaya wa n'wi teka n'wi tlhavela na n'wi a ku nga ri tata wa yena a nge te i hangalasi na tinghova mara hi mhaka ya ku ku pfumaleka ka ku tikhoma na ku tilawula na ku tiva mahanyelo swi endla leswaku swilo swi nga humeleli exikolweni n'wina lava mi yaka xikolweni heyi ku laveka ku tikhoma u ti dyondzisa u nga ti hangalasi u nga hangalasi vutomi bya wena hikuva leyi ya ku kona Swi ta ku koxa ku a wu fane u endle yini. Se N'wana wa Vusopfa i hi dyondzisa ku vutomi bya ku ka munhu a nga swi koti ku tilawula na ku tikhoma byi ta n'wi hoxa ekhombyeni. Hi n'wi vona loko se a fambile a ri kwale, swi herile hinkwaswo, a thoriwa ku risa tinguluve. I ntirho wun'wana wa thyaka ka mintirho hinkwayo, i swiharhi swin'wana swo ka swi nga behave, swo ka swi nga ti. na mhaka hinkwaswo hambi swo kuma swi te tani i ntluva bvanga i nkwendele nkwende a i hakanuka a ku a ku tshamisekangi la ti nga kona tinguluve ene huwa be se ene a ta swi kota ku dya swakudya ti tlha ti ti ti pfunela kwalaya ti tlha ti nga hinkwaswo se i vutomi lebyi munhu loko a nga ri na discipline a ti kuma ku a nghene ka swona se hambi swi ri tano na ku mi kombisa xin'wana lexi hi nga xi dyondzaka hi mfana loyi loko a vona leswaku Hi yi ri Bibele, A ta ka he n'winyi, ku ta ka he n'winyi i ku tithumba, a ku, Hey, mara vonani, mani, ni le ku feni hi ndlala, malandza ya bava ya dya ya xurha ya siya, mina na fa hi ndlala la. A ku, Mundzuku ni ta pfuka ni ya ka tatana. Hi leswi a, loko mi hlaya mi ya fika ka 30, mi ta yi hlaya hinkwayo, a hi na nkarhi. I ri, Mundzuku ni ta pfuka ni ya ka tatana, ni ta pfuka ni ya ka tatana. Vona rito ra ku pfuka, ni ta pfuka ni ya ka tatana. ene mfana loyi a ri yena a nga ya ka tatana na le ku sunguleni u ri ndza fika ni ku ka tatana ilo na wena a na ha fanelanga ku vuriwa n'wana wa wena ni endli wun'wana wa malanga i yi dyondzisa yini n'wana wa swona i yi dyondzisa leswaku a ku na nchumu xo tlula ku tisola a ku na nchumu xo tlula ku vula vusori loko i swi kuma ku swilo a swa ha endli i hoxile vanhu vo tala namuntlha va lahlekeriwe hi mintirho va lahlekeriwe hi vukati va lahlekeriwe hi vurhangeri hi ku tsandzeka ku vula xiritwanyana xin'wana xi xintsongo ngopfu ni lava ku xi vula hi ririmi ra van'wana lexi nge sorry sorry dya xiritwana xexo sorry munhu a nga xi koti n'winyu i na makatla ku ri ku wa swi vona ku i le ku onheni se n'wana loyi a ku ni ta fika ni ku ni dyohele tilo na wena a nga ri ni ta fika ni ku va ni dyohisile va ni yivisile i i i ri mi i teka vutihlamuleri bya xidyoho xa yena lexi nga xi endla loko a vuya bibele yi loko a ha ri le kule leyi tata wa yena a n'wi vona a vuya hi mhaka yini hikuva a swi tiva ku ka tata wa yena hi kona rimitsu ra vutomi ri nga kona aka tata wa yena hi kona la a sunguleke kona aka tata wa yena hi kona ku rhula ku nga kona yi mani mi byela a handle ka ku hava ku rhula a handle ka xikwembu a ku na ntshamiseko i ngo ho tihanyela hi ku tihanyela mara ku na tatana loyi a nga xikwembu hi ku nkarhi wun'wana va tata wa hina va la misaveni na vona va tshika va nonoha swinene va na timbilu tin'wana ta ta ntshiva va na timbilu tin'wana ta nkani ta ngengeta to pfumala no rivalela mara tata wa hina wa le matilweni i tatana wa mbilu ya ntwela vusiwana i ri loko a n'wi vona a ri kule a n'wi twela vusiwana van'wana loko va ku vona vuya u hlakaleriwile a va ku twela vusiwana a vo vhe va vitana ntshungu he tanani ka ngono mara tata wa yena ku tsutsuma yena a ya ka n'wana wa yena a fika n'wi vukara a n'wi khisa um na swi tiva leswaku loko a ko va namuntlha a ta va a hambana na regulation law ya south africa ya va ka a khisaniwi hi mhaka ya covid tatana loyi i kombisa kahle ku na hi nkarhi wa covid i khisa n'wana wa yena a n'wi kombisa ku wa n'wi rhanga kiss is a sign ya ku i love you Se tatana loyi a rhandzaka vana va yena loko va vuya ka yena a nga eli milandzu ya leyi va nga dyoho i va amukela a ku va vuyile u na reason ya ku why hi ku i n'wi kume a karhi a hanya twanani lexi ni la ku hetaka xona loko a fikile tatana loko n'wana loyi va vuya na yena la kaya i byela vanhu twana loko n'wana loyi ri tatana ni tlovele tilo na wena na ha fanelanga ku vuriwa n'wana wa wena ni tliwi n'wana wa malani but tatana loyi a nga vuli nchumu hi sweswo lexi xi kombisa hi swi kombisa ku tanihi tatana u fane u twa loko va vulavula va le ndyangwini u fane u twa leswi n'wana i twa ku nsati i ri yini i twa ku va makhelwani va ri yini van'wana a nga zala twa ntswatswo ni ti munhu a ha pfula noma na ku hlamula o fo ku heyi miyela a na ha lavi ku twa nchumu hi wena heyi i ta hopa swilo tatana wa mbilu ya kahle o twa na loko ri ku mfana lowu wa jamuka i la u ta twa mujamujamu ya n'wana wa yena a yingisela twanani a nga hlamuli nchumu ku hayi ni ku rivalerile o kombisa mitirho ya ku i n'wi amukele khale a hata hi ku ndlayini na hi ku lerisa a ku n'wi ambexeni nguvu ya xinguvu ya xivunguvungu yi se loko u vuya ka xikwembu u vuya u hlakarile u vuya u lo tano u vuya u lo thuvuthuvu um eh, swi hi tlurisa kokwana adamu na evha loko va dyohile vo lo sala vo lo ndlangandla vo lo thuvuthuvu va za va ya lava makamba ya nguvu mara loko tatana fika ka vona u dlaya nyimpfu a teka dzovo a va ambexa Se loko Xikwembu xi ku languta xi ku twela vusiwana xi ku ambexa xa ku funengeta Xikwembu i Xikwembu xa ku funengeta mara vanhu i vanhu va ku hambunuxa vanhu va lava ka wena va lava ku vulavula leswi va ku tivisaka swona va lava ku vulavula na hi xivati lexi nga na xona hambi xi le kheheleni hambi xi le nkaveni i hlamala ku i xi tivisa ku yini kasi tatana o ku funengeta Se ni lava ku kombisa leswaku loko u ri tatana dyondza ku funengeta swidyoho swa vanhu van'wana na vana va wena na ndyangu wa wena hi leswi Xikwembu xi lavaka swona. Se yi ri va n'wi ambexa nguvu ya xivunguvungu. Hi vito ra Xilungu yi ri, Put the best clothes. Mfumo wa hina lowu hi nga na wona wu ni khata ngopfu, wu na xilogene lexi va nge, for all mara xikwembu xi ri the best life for all hi madyama swi vula leswaku aka xikwembu xi lava ku hi fikela ka the best hikuva the better a yi ringanangi xi ku n'wi ambexeni n'wi nyikeni ringi i ncini ringi ringi i mfungho wo komba ku i wa mina xikwembu xa hatama xa ha amukela munhu un'wana na un'wana loko wo hundzuka kwale nga kona i ta ka xikwembu xikwembu xi ta ku fikelela goza rin'we xikwembu xi kandziya gidi loko kandziya ra vumbirhi xikwembu xi tsutsuma 2000 ku ta ka wena ni vona minkarhi yo tala loko hi ku tana ka yesu munhu a hata hi yimela ka fika no xikwembu xi tsutsumela a xi yimelanga a za ta fika kaya ku xa swi tiva swin'wana a nga ta ngheneleriwa hi swin'wana hi xo xi nga tsutsuma xi n'wi teka xi vuya na yena xo hetelela a ku n'wi ambexeni tintangu emilengeni xana ku ambala tintangu swi vula yini eka xikwembu ku ambala tintangu swi vula ku nthuseka munhu loyi a nga mbala i xibochwa i hlonga so but loko va ambala tintangu swi komba ku thunsekile and u biyelelekile onge xikwembu xi nga ku katekisa mbala tintangu ta ku hlayiseka mbala tintangu ta ku ponisiwa hi tekela ku yisa mahungu lamanene ivi a ku tlhava ni rholo ro nona ivi va tlhava rholo ro nona va dya va tsaka hikokwalaho ka yini na hikuva mfanana timfanelo ta yena xo hetelela one loko u ri mutswari fikeleleka two loko ri n'wana tiva timfanelo three loko i hanya vutomi dyondza ku hanya vutomi byo tikhoma xo hetelela loko dyohile tolovela ku tisola and sweswo swi ta vuyisela xiyimo xa wena na xinduti xa wena xikwembu a xi ku katekisi hosi a yi ve na wena vuyela ka xikwembu xikwembu xi ta ku amukela amen